Хәерле кичләр, хәерле көннәр, кем кайчан карый, без бүген сезнең белән яңа килгән консультантларны теркәргә өйрәнербез. Аның өчен безгә faberlic.com дигән сайтка керергә кирәк булачак. Телефоннан керәсезме, э, компьютердан керәсезме, ничек җайлы үзегез сайлыйсыз. Телефоннан да кереп була, компьютердан да кереп була. Телефоннан Телефоннан керер өчен шулай фабилек.комга керәсез инде. Минем инде бу рабочий өстәлдә булгач, эш өстәлемдә мин бик җайлы гына кереп китәм. Менә шулай итеп керәм дә человечекка басам, әйеме? Менә монда регистрация дигән сүз чыга, шунда баскач, без инде үзебезгә килгән яңа консультантларны терки алабыз дигән сүз. Менә монда аларның данныйларын тутырабыз һәм шулай иттереп без аларны теркибез. Ә мин сезгә хәзер Э, компьютердан күрсәтәм. Faberlic.com-га кергәч, без үзебезнең номер покупателе һәм ключны җыябыз. Ул безгә смс белән Faberlic-тан килгән булырга тиеш, һәрберебездә бар. Шуларны җыябыз да ватига басып керәбез. Мин, мәсәлән, хәзерге вакытта Галлямова Алинә Ринатовна битеннән керәм. Һәм менә личный кабинетка кергәч, телефоннан җайлы э, кереп китә. Э, компьютерда инде шулай ике тапкыр басырга кирәк. Менә кердем инде личный кабинетка һәм тагын менә табам шулай ук регистрация сүзен. Телефонда инде сул якта күренеп тора регистрация күрсәттем сезгә. Менә шулай кергәч, мин инде монда Алинә астына, ягъни Алинәгә командага килә торган кызны терким, терким булып чыга. Хәзер мин шушы фамилиясен, исемен, отчествосын барысын да тутырам. Очысысын турттырмасагыз да ярый, иң мөһиме менә шушындый звездочкалар булган э, строкаларны, юлларны тутырырга кирәк, кызлар. Очысысын калдырсак та була. Туган елларын, э, мәсәлән, женский һәм туган елларын тутырабыз. Женский дип куябыз монда. Туган елын тутырабыз шулай ук. Хәзер алга таба дәвам итәбез. Пол, день рождения барысын тутырганнан соң төшәбез аска таба, монда мобильный телефон, Россияне билгелибез һәм монда инде калган номерны 9-дан башлаган номерны язып төшәбез. Менә язып куйдым һәм алга таба домашний телефон кирәкми, монда звездочка куелмаган, менә e-mailга звездочка куелган, димәк без монда электронный почтасын язырга тиеш булабыз. Электрон кесен җыйганнан соң алга таба киттек. Менә звездочка куелган адрес. Монда инде без үзен шәһәрне, районны язырга тиеш булабыз. Монда инде урамнар кирәкми. Мәсәлән, Высокая гора икән, Высокая гораны гына язабыз. Лаеш икән, Лаеш дип кенә, Лаешево дип кенә куябыз. Ул безнең автоматом шайтырып чыгырга тиеш була. Высокая гора, мисал өчен яздым. Хәзер без күрәбез. Менә менә Татарстан. Бик күп икән әле бу. Татарстанны шулай итеп билгелибез дә, выбрать-ка басабыз. Һәм менә безнең шулай итеп килеп чыкты. Алга таба монда улицалар кирәкми. Дом, домга инде без һәрвакыт бер дип кенә куябыз. Дом, дом мөһим түгел инде домны ясак та. Хәзер алга таба киттек. Кодовый словога без һәрвакыт исемне язабыз. Безнең исеме кем булды әле кызыбызның? Айсинә булды. Хәзер без монда Айсинә дип язабыз. Бер секунд. Айсинә. Һәм сохраничка басабыз. Сохраничка басканнан соң безнең менә килеп чыга. Яңа яңа яңадан карап чыга алабыз, дөрес яздыкмы номерларны һәм тагын бер кат без сохранитька басабыз. Сохранитька басканнан соң безгә менә шулай иттереп килеп чыга. Аның инде телефон номерына э, ключ, код һәм логин җибәреләчәк һәм безнең яңа консультантыбыз э, теркәлү узган булып чыга. Монда инде сез үзегезнең консультантыгыздан сорап, Нинди ключ җибәргәннәрен менә шушында язып куя аласыз. Хәзер мин Олинәгә язып, аның инде кодын сорыйм, ключын сорыйм һәм шулай ук подтвердить итәм. Әгәр дә инде подтвердить итмәсәгез инде, ул кеше үзе личный кабинетына кергәндә үзеннән үзе шулай иттереп подтвердить итәчәк. Монысы инде без ясасак та була, үзләре кереп личный кабинеттан шулай ук көлешләрен яза алалар. Беренче заказ биргәндә барыбер система сорый ачак. Менә шундый кыскача гына сезнең белән регистрация үттек.